Silav hevalno, em ê di vê dersa xwe de li ser çîrokeke holandî bisekinin. Ez ê vê çîrokê wergerînim kurdî. Armanc çi ye? Armanc ew e ku em ê hînê peyvên nû bibin, peyvên holandî û em ê lê binêrin ka hevoksaziya holandî çawa ye û hevoksaziya kurdî çawa ye. Em ê yek bi yek li ser bisekinin. Ez ê niha vê tekstê bixwînim. Ev bi holandî ye, dûre ez ê kurdiya wê bixwînim û di dawiyê de jî ez ê yek bi yek wergerînim kurdî, hevok bi hevok.

Cîranê nû Di kolanê de cîranekî nû heye. Navê wî Mark e û ji Belçîkayê ye. Mark hevalekî baş e û ji baxçevaniyê hez dike. Baxçeyekî wî yê mezin ê bi gelek kulîlk û nebatan heye. Her sibe Mark diçe derve ji bo baxçeyê xwe av bide. Rojekê ew cîrana xwe Lîzayê dibîne. Kûçikekî Lîzayê heye. Navê wî Max e. Max tim di baxçe de direve û bi kilîlkan dilîze. Mark ji Max hez dike, lê ew naxwaze Max kilîlkên wî bişikîne. Ji ber vê yekê Mark bi Lîzayê re diaxive. Mark dibêje, Roj baş, Lîza. Ez bi rastî ji Max hez dikim, lê ew bi kilîlkên min dilîze. Lîza dikene û dibêje, Ax! Bibore! Ez ê li Max miqate bim ku ew êdî neyê nav baxçeyê te. Mark û Lîza dibin hevalên hev ên baş. Carinan ew bi hev re qehweyê vedixwin û qala baxçeyên xwe dikin. Max niha li baxçeyê xwe dilîze û êdî kulîlkan naşikîne. Em niha jî wergera wê bikin, em ê peyv bi peyv li ser vê yekê bisekinin. The new buurman, cîranê nû. Evano di kurdî de em çawa dibijin? Em dibijin cîranê nû yan jî cîrana nû. Li vê derê The New Bürman, Bürman tê wateya mêrekî, mêr, cîranê mêr em bibêjin, ne e, cîrana jin, lê cîrana mêr. The New Bürman, cîranê nû. Li vê derê The New, yani tê wateya n- e, nû, ev Bürman jî tê wateya cîran. Lê

Em niha wergera hevokan bikin. Er is en Neo Bürman in the Strat. Di kolanê de, li vê derê di kolanê de in the Strat cîranekî nû heye. En Neo Bürman. Li vê derê hevala er is tê wateya heye. Er is en Neo Bürman tê wateya Cîranekî nû. Heke em hevokeke rast çêkin em ê bibêjin di kolanê de cîranekî nû heye. Er is a neue Buurman in de Straat. Li vê derê di strat jî. Di strat tê wateya kolanê yan jî kuçeyê. Li vê derê in de Straat di kolanê de tê wê wateyê. Ön jî li vê derê hevalno ev wateya

Navê wî. Ev heytin heye di Holandî de tê wateya binavkirin. Em di Kurdî de em dibêjin navê wî mark e. Em bi cînavkî kesandinê çêr dikin lê di Holandî de lêkereke xwerû heye heytin yanî tê wateya eke em yek bi wergerîn Kurdî dibe tê wateya binavkirinê. En tê wateya û kommt aut België. Û ji Belçîkayê ye. Kommt aut ev aut kommen e tê wateya lê ku jê hatiye. Wê wate, Kommt aut Belchie, ji Belçîkayê. Li vê derê em dikarin wiha jî bibêjin, Ew ji Belçîkayê tê. Ev Kommt aut tê wê wateyê jî, lê heke em hevokeke rast em bixwazin çê bikin, divê wiha bibêjin, Ew ji Belçîkayê ye. Yan Ew ji Belçîkayê tê na, li gorî mantixê Hollandî rast e, lê em nikarin wê wiha wergerin, em nikarin bibêjin navê wî Mark e û ji Belçîkayê tê. Ev çênabe. Divê her zimanek heva nu li gorî mantiqê xwe ava bûye. Ji ber vê yekê em bixwazin hevokekî li gorî kurdî ava bikin wergerînin yeke bi li gorî mantiq divê wiha be. Mark is vriendelijk en houdt van tuinieren. Mark hevalekî baş e û ji baxçevaniyê hez dike. Di vê derê Mark is vriendelijk Greenville kevalno yanî mirovekî baş, hevalekî baş em bibêjin, camêrekî baş tê wê wateyê. Lê yek em wergerînin kurdî em ê bibêjin Mark hevalekî baş e. Mark is vriendelijk. En houdt van tuineren. Û ji baxçevaniyê hez dike. Li vê derê tuineren holandî de wekî lêker e. Ev lêker di kurdî de tune. Lêkereke xwerû tune ye. Em gava ku em bibêjin baxçevanî, baxçevanî tiştekî din e. Lê baxçevanî kirin, ev wê çaxê dibe lêker. Lê di Holandî de bi piranî lêkerên wiha hene, tawnêr in. Baxçevanî kirin, yanî karê baxçe kirin tê wê wateyê. Ev ji lêkera Houden e, yan hezkirin, Houden fan. Hei Heft und Xrote Taun met viel Blumen und Planten Baxçeyekî wî yê mezin ê bi gelek gulîlk û nebatan heye. Heval û li vê dervî ser Hei Heft ev lêkerê hebinê ye. Divê di kurdî de heye hatiye dawiyê lê li vê derê di holandî de ne wisa ye. Di holandî de lêker her tim piştî kirdeyê tê, piştî cînavkê tê. Hei Heft Lê di kurdî de binêre çûye dawiya hevokê. Baxçeyekî wî yê mezin ê bi gelek kulîrk û nebatan heye. Li vê derê heval me hay heyft ya wî heye, yanê ya wî heye in Xirot û Taun baxçeyekî mezin met Feyl Blumen bi gelek kulîlk yan jî bi gelek gulan in plantin û nebatan Rewek jî dibêjin ji bo nebatan du kurdî de. Em dikarin wisa jî bibêjin. Di li Hollandayê ji baxçevaniyê hez dikin bi rastî. Ji gul û çîçekan, ji nebatan gelek hez dikin. Di baxçeyê her kesî de ev tişt hene. Her sal bi vê yekê re mijûl dibin. Li vê derê plantin tê wateyan nebatan, blûmin, gulîlk yan jî gul tê wê wateyê. Elke Ochten hat Mark nar Bauten um sein Town water te cheifen. Elke Ochtend, Elke Ochtend, her sibe, hat Mark, Mark diçe, li vê derê leykera xan heye, Mark diçe, li gorî kesê yekem li gorî Mark hatiye kişandin, hat Mark diçe Nar Bauten derve diçe derve Um sein Taun water te xeyfin ji bo baxçeyê xwe av bide. Rana Um û Ti tê wateya ji bo. Sein Taun li vê derê jî baxçeyê xwe water te xeyfin av bide. Li vê derê water

Kûçikekî Lîzayê heye. Hond tê wateya kûçik. In Hond kûçikekî. Hy hate Max. Navê wî Max e. Max rent altyd in the town and spelt met the Blumen. Max tim di baxçe de direve yan jî dibeze baz dide û bi kulîlkan dilîze yan jî bi gulan dilîze. Li vê derê Max Rent ev lêkera Renanê heye, têwa te revînê direvin. Altait, Altait têwa te tim yan jî her tim yan jî her dem in the town di baxçe da in the town ev li vê derê diya vê derê jê ev alon wekî article e. The town. Ji ber ku xuya ye diyar e di hatiye bikar anin. Heke bibiya in town di baxçeyekî da me bigotan. Lê li vê derê baxçe diyar e xuya ye. Ji ber vê yekê jî di hatiye bikar anin. Di Hollandê de wisa ye. En spelt li vê derê spelin tê wate lîstin yan jî leyîstin. Met de blumen. Bi, bi gulan yan jî bi kulîlkan. Vê derê met tê wateya bi. Di blumen li vê derê dîsa tê wateya kulîlkan, pirjmar e. Mark fîn Max Leuk mar Hij wil nît dat Max zijn bloemen kapot maakt. Mark ji Max hez dike lê ew naxwaze Max kulîlkên wê bişikîne. Li vê derê Mark fînd Max Leuk. Mark ji Max hez dike. Li vê derê Leuk heye. Em wergirin kurdî em ê bibe jê hez dike yanî xweş. Max bi bi Mark xweş xuya dike. Em dikarin wisa jî bibêjin lê heke heke hevokeke rast em wergerîne em ê wiha bibêjin. Mark ji Max hez dike. Wî xweş dibîne. Xweş wî xweş pêşwazî dike. Mar lê Hay will nit, ew naxwaze. Hay will nit, ew naxwaze. Li vê derê lêkera willinê hatiye bikaranîn tê wate xwestinê. Ev neyînî hatiye kirin. Kurdiya wê jî naxwaze. Dat Max seine Blumen kaputt macht. Max kulîlkên wî bişikîne. Li vê derê hevalno em dikarin wiha jî bibêjin. Lê ew naxwaze ku Max kulêlkên wê bişikîne. Em dikarin wiha jî bibêjin. Ev data vê derê tê wateyek ku wekî gihanekê hatiye bikaranîn. Dat wateyeke din jî dide. Em niha behsa wê nekin, biraz serê wê tevlihev nebe. Lê di vir de wekî gihanek hatiye bikaranîn. Ji bo hevok bi heva were girêdan hatiye bikaranîn. Di kurdî de jî em di em li şûna datê Em kuyê bi kar tînin bi piranî. Taybî hin kes dibêjin em çima kuyê bi kar tînin nizanim çik. Min li vê derê bîr kiriye bi rastî divê min li vê derê kuy jî daniye ji bo wateya datê bide. Sein Blumen, kulîlkên wî, kaputt macht, bişikîne. Ev alna kaputt machen tê wateya xirabkirin, şikandin, hilweşandin. Lê hekem Hevokê, li gorî mantiqê kurdî em wergerîn, em ê bi vî awayî bibêjin. Em dikarin em dikarin wiha jî bibêjin lê ev ne ji sedî sed li gorî mantiq e. Kulîlkên wî hilweşînin. Ev weteyeke din dide. Yani hilweşandin hinekî cuda ye. Dema ku avahiya keve mirov hildiweşîne. Ew cuda ye lê li vê derê di wateya şikandinê de hatiye bikaranîn.

Eke em wergerînin kurdî, li vê derê dîsa me gava din jî got, lök tê wateya xweş. Lê ez kûçikê te xweş dibînim, em nabêjin. Kêfa min ji kûçikê ji kûçikê te re tê em dikarin bibêjin. Ez ji kûçikê te hez dikim em dikarin bibêjin. Li gorî mantiqê kurdî divê em wiha bibêjin, Ez bi rastî ji Max hez dikim. Ik fîn Max heyl lök. Heyl tê wateya pir. Ez bi rastî ji Max Pir hez dikim. Divê me li vê derê jî pir jî binivîsîya lê min ji bîr kiriye biborin. Mar, lê hay spelt ew bi kulîrkê ew dilîze Met mein blumen bi kulîrkê min Lisa lacht en Zecht Lisa dikene û dibêje Ev lêkera laxine ye tê wateyê kenîn Zexn li vê derê heye ew jî tê wateya gotinê. Lîza, laxt en zext. Lîza dikene û dibêje, Oh, sorry! Ax, bibore! Ik zal erfor zorxin Ez ê li Max miqate bim. Dat ku Max nit mehr in je Town kommt. Ew êdî neyê nav baxçeyê te. Nit mehr êdî neyê, yani zêde neyê. Ew ê êdî hew were. Tê vê wateyê in je Town kommt, nav baxçeyê te.

Peyra mijûlbûn yan jî miqatebûn in. Mark and Lisa Worden xwe di firîndin. Evela ev ya dawiyê ye, ev rûpela dawiyê ye. Mark û Lisa dibin hevalên hev ên baş. Li vê derê xwe di firîndin hevalên hev ên baş. Li vê derê worden jî tê wateya bûnê. Ew dibin. Kê dibin? Mark an Lîza. Mark û Lîza dibin. Li vê derê worden dibin. Gute Frîndin, hevalên hev ên baş. Li vê derê gute tê wateya baş. Soms drinken ze Koffî samen. Carnan ew bi hev re qehweyê vedixwin. Li vê derê soms tê wateya carnan. Drinking the coffee, Ew bi hev re qehweyê vedixwin, li vê derê drinking tê wa têyan vexwarinê. En praten over hun taunen, Û qala baxçeyê xwe dikin. Yan jî em dikarin derbarê baxçeyê xwe de diaxivin. Em dikarin wisa jî wergerînin. Hevalno ziman bi rastî berfireh e. Lê armanca ew e ku mirov wateyê bidê. Mirov dikare carna lêkeran biguherîne, Şûna lêk, li vê derê mesela me çi gotiye, qala baxçeyên xwe dikin. Em dikarin bibêjin ew di ew derbarê baxçeyê xwe de diaxivin jî. Lê ya girîng ew e wekî min got em wateyê bidin. Me wateya da daye vê hevokê yan na? Ne şert e ku mirov peyv bi peyv Yê yek bi yek wergerîne. Ji xwe tiştê ku saj tune ye. Ya girîng ew e ku li gorî mantiqê ziman be. Hem mirov zimanê wan biparêze hem jî zimanê xwe biparêze ji bo heman wateyê bide. Max spelt nu in sein eichen Taun. Max niha li baxçeyê xwe dileyîze. Yanî sein eichen Taun a rastî, baxçeyê xwe em bibêjin.

Hevala em hatin dawiya dersa xwe ji kerema xwe eke hûn heta vê derê hatibin we temaşe kiribe vîdeoyê biacibînin heke persên we hebin hûn dikarin bipirsin ji kerema xwe linka wê kopî bikin û di hesabên xwe yên sosyal medyê de parve bikin ev ji bo pêşketina kanalê girîng e bi rastî algoritma youtubê mixabin li ser vê yekê hatiye avakirin çiqas acibandin hebe ew ewqas vîdeoyan derdixe pêş ji ber vê ji kerema xwe biacibînin heta derseke din bimînin di xweşiyê de.